Issa sa nitkellmu fuq il-self-employed, jiġifieri persuna li taħdem għal rasha. Hawnhekk il-formula biex ngħid hekk kif tiġi kkalkulata l-pensjoni qabel ir-riforma tat-2004 kienet l-aħjar l-average, sorry, l-average tal-aħjar għaxar snin minn 40 sena kontribuzzjoni. Wara r-riforma tat-2004 dik ma tbiddlitx, baqgħet l-aħjar għaxar snin average tagħhom fuq 40 sena. Il-formula ta' kif il-pensjoni ta' persuna li huwa self-employed bħali, pereżempju, illum hija bbażata fuq il-medja, fuq l-average ta' l-aħjar għaxar snin minn storja ta' 40 sena. 40 sena hawnhekk qed nitkellmu akkumulazzjoni ta' 40 sena li tkellimna diġà fuqhom. Iktar kmieni f'dis sensiela akkumulazzjoni ta' kontribuzzjonijiet li jistgħu jkunu paid Okay, um, meta jkunu paid 5 52 ġimgħa, jew jista' jkunu kif diġà spjegajna jista' jkunu parti minnhom jista' jkunu credits. Issa, però hemm distinzjoni kif hemm distinzjoni tal-bolla li jħallas persuna li hija self-employed meta tipparagunah ma' persuna li jaħdem u kif il-kontribuzzjoni tinħadem. U se nispjega, u se nispjega. Mela, jekk inti impjegat, employee, dak li nsejħulu class one, inti kif diġà orejna fis-sensiela, barra tajjeb li wieħed li jfakkar, hija li int bħala individwu tħallas ten percent U tħallas dak it-ten per cent fuq il-gross page, ok, fuq il-paga tiegħek grossa. Min jħaddmek, l-employer, jħallas ten per cent oħra u l-gvern jagħmel kontribuzzjoni ta' ten per cent oħra. Mela inti tħallas fuq il-gross pay, xi jfisser dan? Dan jfisser Li jekk int ġurament għandek kundizzjonijiet ta' impjieg fejn, ejja noħdu eżempju, għandek mitt euro, u minn dan il-mitt euro għandek sebgħin minnhom il-paga grossa,

tħallsu fuq is-70 euro biss, għax inti l-kontribuzzjoni tħallasha fuq il-paga, il-paga grossa. Mela għal dak hekk inti hekk inti impjegat. Meta niġu għas-self-employed, okay, persuna dejjem li taħdem għal rasa, Għaw dawn id-differenzi. Nuża l-aħdar. Għaw dawn id-differenzi. U dan aħna nsejħulu Class Two. Jew d-Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali jsejjaħlu Class Two. Issa int is-self-employed tħallas 15 fil-mija kontribuzzjoni, 5 fil-mija iżjed milli qed jħallas min hu impjegat, u l-Gvern jħallas il-15 il-mija l-oħra. L-ammont totali huwa l-istess, 30 fil-mija. L-ammont totali huwa 30%. Issa, waw, fuq xi xin ħadem dak il-15% fuq xi xin ħadem biex tieħu l-kontribuzzjoni tiegħek. U għaw differenza, għaw differenza oħra mill-impiegat. Self-employed issa ma jieħux paga qed jiġġenera dħul. Mela jekk is-self-employed iġġenera mitt euro dħul, dak il-fifteen per cent sa jħallsu fuq il-mitt euro kollu, fuq id-dħul kollu. Sa ħafna drabi x'jiġri meta tkun inti impjegat, meta sorry, meta tkun inti self-employed? Inti toħroġ invoice, fejn min lil min tajt is-servizz se tgħidlu isma' s-servizz tiegħi jswili mitt euro u jiena qed inżidlek l-18% vat. Okay. u għandek 118. Inti ma tħallas, importanti li inti ma tħallas fuq 118, dak l-18% tal-vat ma tikkarkolax meta tiġi biex tħallas il-kontribuzzjoni tiegħek tħallas biss fuq l-invoice ehm, ta' dħul li inti daħħalt mis-servizz, mis-servizz, mis-servizz li provdejt. Issa, hawnhekk għandna fenomenu biex ngħid hekk li huwa partikolari għal min jaħdem self-employed. U aħna bħala ġemma konxi ta' dan il-fenomenu, infatti min jidħol fis-sit tagħna www.ġemma.gov.mt jsib ħafna informazzjoni inkluż webinars li huma fuq is-self-employed Fejn dan il-fenomenu huwa rikonoxxut anke min jirrepreżenta s-self-employed bħal iċ-Chamber for SMEs dak li qabel kien il-JRTU. Mela, is-self-employed 15% alright li qed iħallas li qed iħallas fuq dak il-mitjuru tas-servizz li ċċarġi għalih. Din jara ħafna drabi, mhux kulħadd, qed niġġeneralizza imma l-problema hija hija waħda li teżisti vera, jara bħala taxxa. Jara bħala taxxa. Huwa nispjega wkoll id-differenza bejn min jaħdem self-employed u bejn min jaħdem bejn min jaħdem bejn min jaħdem impjegat. Għax jekk inti taħdem impjegat, dik it-ten per cent ma tħallasiex fuq il-paga grossa kollha tiegħek. Jiġifieri ġieħ l-argument ngħidu għandek 26,000 euro.

Allura int il-massimu tal-kontribuzzjoni li qed tħallas mhuwiex 2,800 però huwa 2,500. Jekk int self-employed, ir-rati għandek rati ta' minima u ta' massimu. Li bejn wieħed u ieħor, bejn wieħed u ieħor jekk inti tħallas il-massimu F'sena tħallas ftit inqas minn 4,000 euro. Mela bħala bniedem li int self employed u qed tiddikjara qed tiddikjara dħul li jmur iżjed mir-rata tal-massimu inti titħallas 4,000 euro. Mela x'inhu l-fenomenu? Filli numru ta' nies li huma self-employed jaraw dan bħala taxxa, meta jiġu biex jiddikjaraw kemm se jħallsu kontribuzzjoni, jiddikjaraw, declare, Inqas mid-dħul kollu tagħhom. U xi jfisser dan? Għax qed jiddikjaraw għax qed jiddikjaraw inqas mid-dħul kollu tagħhom, mhux se jkunu entutalati għal pensjoni massima jew għal pensjoni id-dħul mill-pensjoni tagħhom u r-realtà ta' min jiddikjara inqas għax qed jieħu deċiżjoni llum biex ma jħallasx dak li huwa intitolat jħallas bħala self-employed f'kontribuzzjoni biex jiffranka llum qed jagħmel żball strateġiku kbir meta tikkonsidera dak kif jista' jaffettwa lilek u wkoll importanti l-mara tiegħek jekk inti meta inti tasal biex tirtira jew jekk inti tmut qabel ma tiltira. Għalfejn? Għax jekk inti ddikjarajt inqas, iddikjarajt inqas, Sa jfisser li sa tieħu perzjoni inqas u meta sa tiġi biex tirtira inti sa tirċievi penzjoni ħafna inqas milli kieku int iddikjarajt dak li verament inti daħħart u ħallast il-konpożizzjoni fuq li daħħart. Mela sa ssib ruħek Meta tasal biex tirtira, u niftakru li l-medja ta' raġel li jibqa' jgħix illum hija 79 sena, u hekk inti bqajt taħdem sa 65 sena mela l-probabiltà inti se tgħix erbatax-il sena fl-irtirar, se tgħix dawk l-erbatax-il sena b'dħul mill-pensjoni tiegħek li se tkun ħafna inqas milli kieku int ħallast l-ammont li kellek intotalitat u l-pensjoni li kont iddaħħal kieku ħallast dak l-ammont. Jekk għall-aħħar qed tmut waqt li inti kemm għadek qed taħdem bħala self-employed, il-probabilità hija li jekk inti ma ddikjarajtx dak li kellek tiddikjara li martek, nassumu li, nieħdu assumption hawn li tkun il-mara, Se taqa' fuq widow's pension, alright, se taqa' fuq il-pensjoni tar-romol fuq ammont li huwa li huwa li huwa ħafna iżjed baxx milli kieku intitolata kieku inti ħallast dak li kellek tħallas. So hawnhekk huwa punt importanti ħafna. Persuni self-employed u anke l-familja tas-self-employed tuħdux deċiżjonijiet short-sighted fejn itħarsu sa fejn wieħed jħarsu l-ponta tan-nieħru Biex tgħid illum frankajt X u dak l-X jiena mhux qed intihom taxxa lill-Gvern, dik hija filosofija, prinċipju żbaljat. Kif semmejna f'dis-sensiela l-kontribuzzjoni mhijiex taxxa, il-kontribuzzjoni hija insurance, kontribuzzjoni hija insurance li mhux tikkaverja biss il-pensjonijiet, tikkaverja l-invalidità jekk Alla ħares qatt jiġrilek xi ħaġa, Ir-romol, jekk Alla ħares tmut meta għadek għadek żgħir, il-sick leave u numru ta' u numru ta' affarijiet oħra. Tħarsux għal-lum mil-lum għal-lum, mil-lum għal-għada. Nerġa' nagħlaq u nagħlaq di, il-kontribuzzjoni mhijiex taxxa u tikkonsidrawhiex bħala taxxa u ddikjaraw verament dak li intu qlajtu biex inkom tkunu intotolati għal pensjoni li meta tħarsu l-kontribuzzjoni kollha sa tkun pensjoni ħafna ħjar li kieku tuħdu deċiżjoni kompletament differenti.